Dze woka sɛ wɔbɛpɛ bi a, wonnya bi nnwo. Sɛ ohia wo na abɛ nsuoi mu na ɛbɛyɛ amanneɛ ma wo a, wobɛwo, wobɛnya ba, ɛnwe da. Wowe nso a, wobɛwu. Ebi si, biribi si na wɔbɛda a, wɔbɛwu da konkɔn no so na yɛba a, yɛkɔsie wɔn sɛdeɛ yɛkɔsie nnipa no. Ɛwɔ bɛn, ɛyɛ adaka, ɛyɛ n'ayie. Yɛnwe mu nam, ɛnam na yɛn nuanom ne wɔn no, yɛnwe. Sɛ nnansa yi ntɛm wotee a sɛ wɔda wo man, adwene bi awu, ɛyɛ yɛn nua. Yɛn nua ne firim a yɛfrɛ no Nana Kwani Akwamma ne firim nti yɛntumi nka sɛ

a ɛno wɔ Achemansa District no mu. Ná yɛaprɔbɔ no de yɛaba bepue mu wɔ Kwaniakwa. Na yeduruu hanom no, ɔkyea me ama yɛayi yɛn nan mu mpaboa nyinaa. Na me ba bebisa sɛ, Ɛdeɛn nti na yɛayi yɛn mpaboa ansa na yɛrebɛwura mu? Monni yɛn akyi na ɔnkyerɛkyerɛ yɛn neɛ ɛwɔ hanom nyinaa. Ne din de Kyeame Amoako Ɔdawuhene Kyeame. Yo, Nana wei deɛ ansa na yɛrebɛkɔ no, meduu ha mahu sɛ. Yɛyi yɛn mpaboa anaasɛ mokyerɛ sɛ yɛnyiyi yɛn mpaboa, asekyerɛ ne sɛn? Ne nyinaa ne sɛ, anidie a ɛyɛ sɛ ɔde ma nananom. Ɛkyerɛ sɛ worekɔ sɛbe, worekɔ ahemfie koraa anaa worekɔ obi hɔ a, womfiti mfiti mfa wo mpaboa nwura ne dɛm. Ɛyɛ dɛn a wobɛyi wo mpaboa agu wo kwan na woabɔ kɔkɔkɔ na woawura mu. Na amanneɛ a ɛyɛ sɛ ɔɔ ne yɛyɛ no, yɛde ayɛ aka kyerɛ wo. Ɛno nti na yɛyi mpaboa no gu a yɛntumi mfa mpaboa no a yɛde atiatia sɛbe agya nan. Agyanan mu ne baabi basabasa no ntumi mfa nwura ɔpanin dan mu saa. Wei de mesrɛ mebisa sɛ eh, sɛ ɔhene ɛnim sɛ ahemfo yɛ a monyi mo mpaboa ɔhene du hɔ no nso bɛyi ne deɛ Ae, ɔdu hɔ a ɔhene amanneɛ kwan no ɔdu hɔ a ɔyi ne mpaboa ɛfiri sɛ ɔde anidie ma ne wura no ɛne nananom ɛfiri sɛ ɔsom a ɔsom no ɛsɛ sɛ ɔde anidie ma nsuo yi Sɛ nsua yi a huni saa no, tam a ɔbɔ adeɛ yɛ hyɛ bɔ adeɛ foforɔ a wɔba ɔdawu na nsuo no wɔ ha dada ansa na wɔbɛto nsuo no. Nti na ɛyɛ sɛ ɔde anidie ma no, ɛfɛ anidie ma deɛ anidie sɛ no. Nti ɔba a ɛyɛ sɛ ɔyi ne mpaboa ne boɔ na ɔkɔ na nade srɛdeɛ bi a ɔde bɛto n'anim deɛ ɔde kɔto nsuo no ani na nsuo no nso tumi yɛ ma no. Mundi kan kuta mo nsam hyena pakoto, ekuta mo brodo sɛ nananom mommɛgye na mommoa wɔn, na dwumadi a wɔbɛdi biara nso nyɛ yie. Ɛno nti na wɔbaeɛ sɛ nananom. Yɛdi kan twɛre apɔnkɔ ama yɛkyerɛ wo nsa, yɛma wo nsa. Nsuo a atwa yɛn ho ahyia nyinaa mommɛgye nsa no. Ɛfrɛ mo anɔpa yi a, nana Kwani Akwa, ɛfrɛ mo anɔpa yi a, bɔkɔɔ. Asɛm tiaa ne sɛ, Yɛn nuanom, Anson ne ne dɔm, sɛ moaba a. Wɔba nso, mukuta wɔn nsam hyena pɔkɔtɔ a wɔn brodo ka ho. Tena na mommɛgye ɛ, na mommoa wɔn, na dwumadi a wɔbɛdi biara no nyɛ wɔn ano wɔn ano. Obi a n'adwuma nyɛ yie, mommoa no, ne sikasɛm, mommoa no, na ennyina. Yɛn a aba gyinae nyinaa nso no, musuaa saa nyinaa. Mompɛ ngu ma yɛn. Momma yɛn ani mfira. Momma yɛnkɔ te mu. Biribi a ehia yɛn a yɛde reto mo anim no, nhyɛ mma yɛn. Nnipa bɔne ni a ɛkaa ne nko. Na biribi ni, ɔde yɛn bɛkɔ aduro so, ɔde yɛn bɛnanti baabi deɛ, nanom mo ne ne ni. Obi ntoa nsa nhyira ne busuafoɔ. Na nanom asɛm a wɔka nyinaa ne sɛ mommoa wɔn. Ɛnnɛ da yi a wɔaba mo nkyɛn a wɔne mo bɛtwetwe nkɔmmɔ yi, mommoa wɔn sikasɛm nnyina, na sika nni nso gyina nso a, wɔn nso mfa mo aseda nni da. Nanom mmɛgye nsa no, ɔdawu man nkwa so, ɔkye man nkwa so. Abakɔsɛm kakra a mɛtumi aka nyinaa ne sɛ, tɛm a Ɔbɔadeɛ bɔɔ. Adeɛ ne nsuo no hareda ɔdawu ɛfiri nohoaa asemanya ɛba no ne nsuo yi daha nti nsuo yi na ɔmbɛtena ho a ɛnwe da nsuo no ɛnwe kɔpem tɛm a ɛbɛdu sesei mmerɛ yi nsie manim hɔ a yɛ ɔmbɛtena ho no nsuo yi nwee da ɛbɛsi sesei mmerɛ na nsuo no nso no ɛnam ɛwɔ mu no ɔmo ka ɔdawumaa ho ɔmo yɛ nnipa te sɛ ɔdawumaa so bibi firi bibi si na wɔn bɛda a wɔn bɛwu da kronkron no so no yɛba a, yɛkɔsie wɔn sɛdeɛ yɛkɔsie nnipa no wɔ bɛn mu, ɛyɛ adaka, ɛyɛ na yie, sɛdeɛ ɛyɛ nnipa yie no. Sɛ nansɛ ntɛm motee a sɛ ɔda wuman, adwene bi awu, ɛyɛ yɛ nua, yɛ nua ne firim a yɛfrɛ no Nana Kwani Akwamba ne firim, nti yɛntumi nka sɛ adwene, ɛyɛ nua. Nti abakɔsɛm a mɛtumi aka kakra kyerɛ mo, na mmerɛ pa mu no moba a, Deɛ aka nyinaa yɛde bɛka akyerɛ mo. Nana, wei deɛ nsuo yi, sɛdeɛ wo woka no asɛm yi, ɛsan wɔ biribi foforɔ a ɛyɛ ma ɔman no anaa? Ɛɛ, nsuo no ɛwɔ bebree, nneɛma bebree na nsuo no yɛ. Sɛ wohia woɔ na aba nsuo mu na ɛbɛyɛ amanneɛ ma wo a, wobɛwo, wobɛnya ba na woawo. Sɛbe nsuo no nso no, woba mu na wobɛsa. Yɛnwe mu nam, ɛnam na yɛn nuanom na wɔn no, yɛnwe. Dze woka sɛ wobɛpɛ bi a worennya bi nnwe, wowe nso a wobɛwu. Na mmom nsuo no ara wo ba de adeɛ bɛsɛm na ɔde ɛto mu ma wo a, ɛyɛ ɔba a adeɛ a adeɛ a ɔde akyɛ wo no. Ɛna nsuo no nso ɛbɔ nneyɛɛ nyinaa ho ban, ɛsan ma anuonyam ba kuro yi mu. Ɛna nsuo no nso no, biribi a ɛhia wo sɛ wode srɛde bi hia wo, wopɛ adwuma bi, wopɛ ba, ebi a woanya akwanya bi rekɔ baabi na nsu ɛɛ ɛkwan siasia wo ba na yɛbɛyɛ amanneɛ ma wo a, ɛbɛbue kwan ama wo. Anaa wei deɛ menim sɛ nsuo biara na ɛwɔ baabi a ɛno nso ɛti kɔpie. Yɛmfa ne sɛ ebi a ahanom na mowea sɛ kɔ kuro foforɔ so na sɛ ɔmowe a biribi bɛsi. Ɛneɛ bibie ne ɔbɛtumi asi ayɛ wɔm na kuro yi mu deɛ obie ne ɔbɛtumi awe mu nam saa ne teɛ.
Nti abusuafoɔ sɛ wohwɛ ɛnwen a ɛwɔ nsuo yi mu yi a Ɔmo na ɛnenam me nan ho yi o. Megyina mu nyinaa me ho repo nanso agya mɛyɛ no deɛ megyina mu. Nanso ɔmo nyɛ ɛmo ɔmo ɛɛ ɛho yɛ ahome te sɛ deɛ ɔdi kan kaa sɛ ɔmo ɛka nipa ho no nti ɔmo wu kura yɛyɛ ɔmo ayie te sɛ sɛ deɛ yɛyɛ nipa ayie no nti sɛ woba ha nom a adeɛ baako a mefɛ kura ne sɛ ɛɛ wo wo de aduane no ɛɛkɔ a wobɛhu sɛ ɔno ankasa baa n'anum no Wode aduane no agye. Ɛyɛ ade a ɛyɛ fɛ yie paa. Nana Kyerɛme, wei deɛ ɛm sɛ yɛba no na yɛ nipa baako ɛhyɛ ataadeɛ tuntum. Na woyɛ sɛ ha yɛmfa ataadeɛ tuntum nwura hanom. Asekyerɛ ne sɛn? Aseɛ no nyinaa ne sɛ sɛbe yɛmpa ade tuntum wom, yɛmfa ade tuntum ankasa nto nsuo no. Nti wode ade tuntum ba a na ayɛ sɛ wosene yie. Saa na ɛteɛ. Ɛna afei nso deɛ mɛka bie mu no nso sɛ obi wɔ hɔ a ɔba ha na ɔbɛyɛ adeɛ a na ɔsi tuntum mfa tuntum ma ha ɛna mpaboa no nso no sɛbe na medi kan kaa no mfa mpaboa nso nwuram efisɛ ɔntumi mfa mpaboa nkɔ papa ɛdɛm nkɔwurawura hɔ saa na ɛteɛ
mebae mahu sɛ ɔmoto wɔɔ bi afa ha nom ɛhyehyɛ bi wɔ hɔ a moyɛ sɛ wobɛsesa ha no aban abɛsom sane sɛ nikadeɛ ne ahomegyeɛ wɔ ha no Aban abɛsom sɛ ɔreboa no ma yɛ ne tourism a nkurɔfoɔ bɛba bɛhwɛ ɛne ade nti na afei na wɔn ahyɛ ase a wɔyɛ.
Nana ɛɛ eh, mpɛn pii no yɛ nso bi wɔ hɔnom a yɛwɔ eh, nna ne mmerɛ a yɛde kɔm ahanom biribi saa wɔ. Ah, mmerɛ eh, fiara yɛ mmɛm. Fiada obiara nkɔ baabiara wɔ ha. Fiada yɛntwe nsuo ne nkɔ afuom. Nso adasa deɛ sɛ sɛ kristosom nti na ebinom wurawura mu. Nso fiada yɛbɛto wo nsuo mu a yɛmfa ho nkyɛw. Nti fiada yɛmbɛm. Wobɛbɛ nsuo no mu a yawa da nwummere. Wabɛ nsuo no mu abɛsa wo nsuo a ade korɔ ade kɔɛ na ade akɔyɛ awie. Fiada siame nom bɛto wo ha a wotɔ mmra.
Ahanom a yɛaba yi, yɛahwɛfoɔ bebree no ara huuiɛ no, ɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ wɔn bebree no ara bɛyɛ sɛ wɔmpɛ sɛ wɔba hanom? Sɛ obi pɛ sɛ ɔba hanom a, kwan bɛn na ɔbɛfa so? Ɛɛ, woba deɛ a, woabɛsi Kyeame so, wobɛba Ɔdawohia ahemfie, woabɛsi Kyeame so na Kyeame de woaba, na amanneɛ biara a ɛsɛ sɛ wɔbɛyɛ no, woaba abɛyɛ. Nana, mate sɛ ahanom mmoa yi, ebi wɔ hɔnom a, motumi yɛ amammerɛ, wɔbɛba na gold bɔ ne moma so. Nokorɛ bɛn na ɛwɔ mu? Nokorɛ a ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ, ɛyɛ nokorɛ. Efisɛ yɛyɛ nuanom, sɛ edu afahyɛ bere na nana a ɛhyɛ fa ne yɛ fufu tɔ na ɛyɛ amanne a, ɔba a, nkwadaa no nyinaa gyina nkyɛn te sɛ polisini na panin, opanin ba no, na obiara salae na ɔno nnam. Na amanne a ɛsɛ sɛ yɛyɛ ma no, yɛayɛ ma no wie a,